ya tlhwatlhwa e e seng ya sepe e duelwa mo diureng di le 24. SMS motsweding go 49233 mme re tla go leletsa. Clientele Life ke inšorense e e dumeletsweng ya bophelo mme e tlamela le ka ditšhelete. Dituelo ke tsa ka gale, go na le melawana le dipeelo. Hmm, a wa utlwa direng? ya eno ke nako ya crunch re go tlisetsa di-crunch collective meal sa kfc tse di akaretsang di-flavor tse di balolang ka re bo dunk crunch bo double sweet chili cheese kgotsa perry prego crunch e rokotsang mathe di bone tsotlhe ka 39 rand 90 ka re crunch burger e o e ratang ka dismalanyana chipse le drink e potlana e e senang sukiri tsotlhe ka 39 rand 90 fela ke ya go bolelela kfc its finger licking good
nagana ka bokamoso jo batho botlhe ba babalesegileng ba itshepileng ebile ba kgona go atlega bokamoso jo bo senang tshotlakako kwa anglo american pabalesego ya batho ba rona le merafe e re direlang go yona ke maikemisetso a rona a ntlha re ikemiseditse go se emele tsobetlako ya mmele wa motho tshotlakako ya bong kgeriso tshobetlako ka kakaretso tshotlakako ya mo malapeng le go dira batho ba tswa setlhabelo tikwatiko ya rona ya living with dignity e e laolwang ke molao ya lefatshe lotlhe ya kgeriso tshobetlako le go dira batho ba tswa setlhabelo mmogo le molao wa tshotlakako yo mo malapeng e lebane le maitsholo a utlwisang botlhoko ka botlhokwa jo bo tseneletseng mmogo re ka fetola molaetsa wa ntwa kgatlhanong le tshotlakako ya bong go tswa go go sa kgonegeng go ya go nka kgona golagana le gender based violence command center go 0800 428 428 go bona tshegetso mmogo re bopa bokamoso jo bo botoka anglo american
amogela mefuta yotlhe ya dituelo ka voda pay max card machine e go fang go feta e tla le printa e ageletsweng le motseletsele wa ditiro tsa kgwebo E bile o ka rekisa data, airtime le motlakase wa prepaid go tswa mo sedirisweng o iponne khomišene, go akaretsa le matlole a dumeletsweng kwa pele ka Business Cash Advance. Se nawe jaaka o diragatsa pono ya gago.
Iponne Vodapay Max Card Machine ka R311 fela ka kgwedi. Batla Se nawe online kgotsa o ye kwa benkeleng gompieno. Go na le melao le dipeelo. Vodacom Financial Services. Further together. Texto.
Texto. Makosan. 88.1 FM.
e le masoma ma mabedi le bone fela fa moraga ura ya bongwe mo motsweding fm konka bokamoso jaaka re solofeditse um ba teng batsamaisi ba station se motsweding fm konka bokamoso re itumeleng bahetane motsamaisi wa dithulaganyo o teng ke ena a tla dirang bonnete jwa gore um o itsise batho botlhe ba ba tsamayang le bona re bahetane dumela eh ta ei
le kae re re tsogile ra tlhola le tlhola yang ka ko mongwe no re tlhotse sentle le rona ga rena matsapa ra leboga um o tsamaya le mantle go ise ga ke tsamaya le uh, business manager wa inland combo uh, se inland combo ke motsweding fm le lesedi fm ke mema monta motaung ke na mhm. le motsamaisi eh wa tse di re bapatsang le gore ba ko ntle ko bathong marketing eh me tokologo mokwena eh ke marketing manager ya ya Inland Combo so le ne ke marketing mhm. manager for both uh, motsweding fm le lesedi fm ke ke rona bao mongwane a utlwage eh mme mamonta dumela
hela dumela amon le kae re teng le kae tlhema
re phetse ka mogau a utlwage ke re ke dumedise ka bonako pele re tsena mo dikgangeng tsa rona tk dumela dumela amon o kae re teng le kae siam
ga ke itse re simolola ko kae a re ka simolola ka mm, go sobokanya fela se le ne le bua ka sona mo mosong mo thulaganyong ya um thagamoso eh kgotsa re simolole fo kae re ba hetane ka gore ke a itse gore ke kopile ba reetse gore ba romele dipotso mo go 08256667 ka simolola kae ke tsa gore re ka na mema montaela go dira dikamogelo morago ga ene re utlwe dipotso tsa bareetsi le ditshwaelo re kgone go gatela pele la utlwage business manager inland combo lesedi fm motsweding fm mme mamontlha motaung a ah, serala ke se ke sa gago
ke a leboga amon e re ke o dumedise ke dumedise le moreetsi wa motsweding lebaka la rona la gore re be kwano ka jeno ke gore re ile ra etsa tshepiso ya gore re le re fe nako um ya dikgwedi tse tsheletseng re tla gutla ka mora gore re etse diphetogo mananeong a rona

Hobane motsweding ke se seng sa diteishene tse hlano tse tse e leng gore di profitable mm, eh, teisheneng tsa PBS ka hara lekgotla la gaso la Afrika Borwa mme seo se re etsa gore re be le tshepo ya gore re re tla nne re tswele pele jalo ka station ebile re ntse re eme ho milione tse tharo

mathata a rona e bile gore go no ba le interference ya diteishene tse ding utlwe bokgozi utlwe mhlobo dibakeng tse ding lesedi dibakeng tse ding mo o tlameileng o utlwe motsweding ka go otloloo mme dintho tse kao fela di re amme jalo ka station empa re leboga thekgo ya moreetsi wa, wa, wa motsweding

Thego ya bona e re ntse batho re ke ke ra ba lebala. Mme tsatsing la kajeno re batla go utlwa go wena moreetsi go nna o utlwile mananeo a rona a tsamaya jwang dipodi tsa rona na re ntse re tshwere gantle na go na le mo o gopolang gore re ka lokisa teng re tle re kgone go ya pele gona jale sabc e maemong a godimo le rona re tlamehile re ikamaganye le tseo kao fela um re utlwile ka sabc plus e tla re thusa gore le kgone go utlwa mananeo a rona a fapafapaneng mohlomong ga o ile wa fetwa ke lenaneo le leng la bohlokwa ga o fitlha o o kgona gore o shebe mananeo a rona o mamele dintho tse etsagetseng

ke a leboga mm-hmm. ra leboga eh, mme mtaung um e le masome a mabedi le borobong pele gaura ya bobedi re ba hetane mo letlhakoreng la gago la botsamaisi ba dithulaganyo di ntse di tsamatsamaya ya mo tlhakoreng tsa ya tsa tsa tsa dithulaganyo motho o ka tlhalosa ka boripana fela amon le moreetsi gore re semeletse re tsa matsapa go netefatsa gore Re dira dipatlisiso tse di tseneletseng go ithuta gore moreetsi wa motsweding ke mang, o tlhoka eng. Re dirisana mmogo le ditheo tse di farologaneng, mme go fitlhelela ga jaana motho se o ka se buang ke gore re re itumelela dipholo tse re di bonang, re itumelela maungo a dilo tse di go na le go na le feedback ya re itumelela maungo a dilo tse Eh, a matsapa a ntseng re a tsaya go tlhaloganya gore moreetsi wa motsweding keng jaaka ke kaile mo mosong a imong le moreetsi gore ga re bua ka go seroma mowa ga se mogasi ya le nosi ga se motlhagisi ya le nosi um ke matsapa a tsewang ke ba tsaya karolo ba le malwa go simolola ko go ba mmino um ba dikgang um ba drama you know go gontsi re dira re le bantsi re diisana re le bantsi ke ka mo go le botlhokwa gore re lemoge gore le ga re dira jaaka setlhopha re tshwanetse re re reetse re utlwe gore maikutlo ke eng ka gore go na le gone gore o ka se dumalane le se gongwe re tlebe re se dirile le rona re gano go utlwa gore goreng o sa dumalane le gore re ka kopanya yang um pono ya gago le pono ya rona gore re tswelele pele mme mhm. ke jaaka ke kaile se re se itumelelang ke gore mananeo a kgonne go re thusa go netefatsa gore matlole a tsena mo mo seromamoeng sa sa sa motsweding fm ke tla fa mme mokwena go se nena re bolelele ka gore go diragalang ko ko go tsa marketing e be re re kgona go tsa maikutlo a bareetsi ke a leboga Mme Mokwena.
Itumelo. hi thank you um, uh, amon mo tsa marketing ya ka ke kaile mo mosong um calendar ya 2023 ya printiwa so bareetsi ba tla e ba tla e fitlhela before um, end of this, this um, end of the year ke calendar ya 2023 eh re busy re celebrate uh, konka 60 re simolotse ka sete bosigo we're going to do it until march 2023 so because it's a big milestone ya motsweding fm so bareetsi bareetsi ra le rotloetsa gore le ntse le re tshegetsa ka nako tsotlhe brand campaign ya rena e simolotse ka di-taxi branding and now we still extending taxi branding so that batho ba sa dule mo mafikeng mara ba ba re reetsa from gauteng from northern cape and from free state ba kgone go lemoga le gore um station sa ba fitlhela in different ways se uh, another way e station e fitlhelang bareetsi ba rona is through digital platforms so re na le in fact covid e rutile gore you know uh, whatever so se etsang you can reach people beyond your just online um, i mean just on air so mm. if o le ko rustenburg and go na le moletlo or something se motsweding e se etsang mo, mo uh, mafikeng o kgona go ba part of it through the virtual um, broadcast of that event so re godile as a station and re, we aligned to technology we are living the digital era that is so re gola yalo le mo di-social media tse di farologaneng ebile re itumeletse le sabc plus cause re tlisetsa even more um, extension and leverage ya um, brand eh, motsweding fm and le campaign yaanong ya, ya, ya gola gape we are doing wall murals tla di bona mo different uh, locations di-township tse di farologaneng re tla be re bona di-murals tsa motsweding f m so kgolo ya motsweding f m is not only on air but it is online and on the ground ke a leboga o tloge ra leboga me tokologo mokwena um eh, le re itumeleng bahetane ga ke itse gore a le siame le siametse dipotso tsa moreetsi kgotsa go na le sengwe gape se le ka batlang go se fetisa pele re tsa dipotso tsa moreetsi re ka ka tlhamalalo ko go tsone ka tlhamalalo ko go tsona makobe di tla re utlwe gore bareetsi ba botsa dipotso tse di ntseng jang mo nakong e
Dumelang bagolo, o buang ke Dumzozo mo Rustenburg. Nna potso ya me ke gore, actually ne ke kopa gore ga re fiwa keng thirty seconds. ya voice note batho ba ba founang le bone ba fiwe 30 seconds go tshwane because rona o tlabe re limitelwa 30 seconds ya voice note and then ba ba founang kele go ile lolololo fela yane e minute ya feta sone ne ke re re tshwaneng nako ya teng e tshwane ka leboga ba bae Mm-hmm. okay go siame re mm. utlwile eo ebile a se potso ke ke tshwaelo fela e, e amogetsweng ke tsaya gore e amogetswe re ba etane era re ya ya a utlwege a utlwe bobedi
eh madume lekoko la tadi ya musa lekoko ke le mme a phatsi ya ntshabo ke rata go dumedisa

ba ka reng ba batjhanyana bana ke a leboha ke a itebohela ho ba momamedi wa motsweding fm danke
ke potso e lebisitsweng gore re baretane ee no ke tsa gore a utlwetse ke tshwaelo e ya o ka re tlhakane le tota ke boikuelo jwa gore mo ngwageng yo o tlang ga re dira diphetogo re tseye ntlha kemo ya gagwe mme jaaka mhm. mme mamonthana tlhalositse mo moshong ono eh me lindiwe modise sala a re na lekwalo la gagwe la go itokolola mo tirong uh, mo mo go yone mo mo kgweding ya diphalane um, mme mm -hmm. ke ne ke re fela ke mo ne tshedimosetso eo mme ke mo utlwile um ka tse pedi ke ke tsa gore le le setlhopha se ke dirang le sone ba ba mo jele ka tsebe re tla re tla nna re ntse re apele le tsone a utlwage makobedi nngwe gape
Madume bagaetsho nna ke kopa go re ga go kgonega go fetole nako ya drama ya bosigo e tsene ka morago ga ura ya borobongwe gape sengwe se ke se kopang mo go yone drama eo go irwe di podcast gore re tle re kgone go e reetsa ga re sa kgone go ga re sa kgona go e reetsa gonne ga e boeletswe ebile a gona le onne base mo go yone ke leo manyane mo dina phakhe ke a leboga Mhm.
Mhm. ke tsa gore Okay. re nne ntse re a le tsone jalo motho bo disobokang ke ke ntse ke tsaya dinotsi Mhm. yeah.
okay Eh, Mr.
Mokwena, Moshe Sanganamokeng, nna potso yaka ke di-voice note be boruru wa itse keng nna re na le go romela di-voice note mo ai re dumela ka nako awa dipalele ko o tladiwa ke yona potso ya ka e ke leba omena gane mr amon
o lla ka gore di a tsena ga di tshamekeng um ke miss limo pretoria ne re kopa gore sontaga nine to twelve le leke le lebe ka letlho le lengwe eya and gape re kopa le maitseboa freitaga vavavoom e la e boe ya freitaga phenyo ra mo kopa and gape re kopa le gore di-advert pele di ya ko moweng le utlweleleng gore setswana ke setswana sa nnete nnete ka gore tse dingwe tsona o kgone o utlwe gore mo ona mo nnyaya a se setswana sa borona setswana sa rona sa latlhega ka kopa Mhm.
Ka go utlwagetse re ba hetane o tsa o tsa metsotso fa o tsa dintlha tse di farologaneng ka ditshwalo tsa gago. Ke ne ke re fela ke kopa go feta ka fa ke boe re tle re tlo so bokana re garele le Mema Montha Motaung re itumeleng ba hetane le me tokologo mokwena e leng botsamaisi ba station mo tswering FM konka bokamoso. Masoma a bedi pele ga ura bobedi re tsena ka fa ra boa. DSTV Audio Bouquet 809 he wa itse ke nako ya go tshela botshelo jwa data e sa feleng sama deal ya rain e gorogile tlhopha nngwe le nngwe ya thulaganyo tsa rain tse di sa feleng tsa 4g kgotsa 5g mo joine ka ranta e le nngwe dikgakgamatso ruri ka ranta fela o ka tlatsa legae la gago kgotsa founu ka data e sa feleng rain sama deal tlhopha nngwe le nngwe ya thulaganyo e sa feleng ya 4g kgotsa 5g mo joine ka ranta e le nngwe fela sesolo se kgotla ka di-30 november go na le melawana le dipeelo o ikisetswa ka bonako go tswa go rain co za hmm, a wa utlwa daedeng ya eno ke nako ya crunch re go tlisetsa di-crunch collective meal sa kfc tse di akaretsang di-flavor tse di balolang ka re bo dunked crunch bo double sweet chili cheese kgotsa perry prego crunch e rokotsang mathe di bone tsotlhe ka 39 rand 90 ka re crunch burger e o e ratang ka dismalanyana chipse le drink e potlana e e senang sukiri tsotlhe ka 39 rand 90 fela ke a go bolelela kfc its finger licking good push for excellence e go tlisetsa the joy of gospel nna karolo ya rona lebo sekgobela busi gadebe ntokozo mbambo xolincwango dr tumi sbunuwa takindo once more six ayanda ntanzi lungindala le bishop benjamin dube Lamatlhatso wa December le 10 kwa Sun City Super Bowl. Iponele ditekete ga jaana go tswa kwa mabenkeleng a Web Tickets le Pick and Pay. The Joy of Gospel, 10 December kwa Sun City. Re tla kopana koo.
Kuruman ba ga tsone ke bao 101.9 FM
e lesome le borobedi pele ga ura ya bobedi mo

o oh, eh eh eh latlhela di-voice note for makobedi kana ntse re tswele pele ge megala ga e le teng mo go 086 0002682 bo teng bo tsamaise o ka botsa potso re utlwe gore potso ya gago e eme jang ka station sa gago dumela le ka ra ee ke batla go botsa potso fela gore ka konka sixty two a tšhelete ya tekete tsa sebaka gore batho ba e kry-ea ka konka sixty ee goreng tšhelete ya teng e tsaya sebaka gore o e fitlhele okay o na le tshwane ba gatile tšhelete ya teng ya sešeng ga segolo ke kopa o ka o ka retsa mo radiong raitso Alright. ke a leboga Eh, ke makantselang yona potso eo ke tla etsa eng o tla e tsaya re tsetse Danke TK.
Okay, re tswele pele ka ka ka ka dipotso tse dingwe go siame. Eh re na le mamma mogaleng dumela? Eh, dumela, dumela, dumela, e mone mokwena ka diamusa. a le ka ra eh o go le re papa ya ga ka mo setsele ke mo a re ditiretso ra le bogatso la pele ka potso ga go ra ee eh ke ne ke go pa gore botlhokosi jwa jwa station e ja ka wena o le ile mo kwene o o o ja ka o le le se se se se mona se se se bua ga mo mo mo se di ja lo ga o ga o khone go gore gore

okay mm -hmm. okay go siame ke tsaya gore re ya o mm. kwetse e tse re potso ga gore a leboga rrae tshotlhole sentle a utlwa ge dumela mo motsweding ee le kae ntate re teng le kae ra ya o bua le bane le mbande mo popo mo lefe mo rastendek nna ne ke kopela gore lenaneo la satertaga Ba ditšhentšhenyana man bo ntate bale ga ba matlhagatlhaga man le le la saterta ga phakela ka six and then gape re kopa gore le bo di-producer tsa lona e kgone ba utlwa nakong ga o bua le ma le producer gago nakong ga re mo utlwe re kopa gongwe re ntse ke utlwe mantswe a bone le bo ss ka leboga a utlwetse okay ra utlwa ra etswe ra leboga tlhe tla re tse e mebedi gape ya bofelo dumela le kae re teng le kae eh, e re teng o bua le moleko nna ke direla ka ditatsolo ke kopa gore e ka re di dira bosigo ka past eight after eight why le sa dire tiki boseng ka re sometimes o kry motho a se nne pele nne ba dire ba batla gore dipita ka ntlo bo ka ka six now i understand ke ke kana ke ba dipita program eh nne bo se why le sa dire tiki ka nne ka bo ga fa sore

re teng le kae ke bona gona molato um
nna go buela modimo nnete go raya dilo tse dintsi tse e leng gore ke ithumelela tsone ga nke ke mare go na le tse dingwe tse e leng gore ke tsa gore di a tlhokagala and then sebaka se se telele go bontsha gore dilo tse di a tlhokagala one Ever since Sir Max a tsamaya, ga go ise ke ebe go nne le ope o kileng a replacer. Lenaneo la Matlhasedi since le tsamaile ka yone nako eo, gone yanong yana Sir Max wa tla, o tla metsotso e le mebedi fela mo lenaneong la phakela la Thagamoso. Ga o tswa go lebelela, Sir Max ke motho e leng gore o a nyorofelwa, wa ntlhaloganya. GMS wa lefatshe, I mean. an anchor okay e ba tsamaisiwa just like that and then ke ba motho e leng gore o mo fa lenaneo le lo le lengwe wa excela mo go lone ba ga sene ke re ka re before le fa batho di-contract before le terminate di-contract tsa batho a re lebeleleng gore batho ba ke diasete tsa mofuta ofe e yone ke gore ke ikopela yone ya semex yone nka e netefaletsa gore nakwana a tsamaya ka yone Bareetsi ba bantsi ba Motsweding FM ne re tsamaile le ene kwa Nale ko teng. Kwa naga sa ko teng ne re theetsana ko teng le rona ko. So dilo tse dingwe tsena le di eleng tlhoko bagaetsho. Station sa rona re a se rata mara re ka ke be ra batla go bona se se ya ko tlase go na le gore se ye kwa godimo. Ntax Molokwane mo mading a me.
Ra leboga. Tla re tseye bofelo Makobedi. Dumela mo Motsweding FM. Dumela ra, dumela mma mo Motsweding FM.

oh no e utlwagetse potso ya gago ra e tla arabiwa ra lebogela mogala wa gago danke mhm. ele lesome le bongwe pele ga ura ya bobedi ke tsa gore eh, di se ya me eh, re bahetane di tla mhm. arabiwe fela fa morago ga bagwebe a gonne jalo a utlwage um eh, lesome le bongwe pele ga ura ya bobedi mo motsweding f m konka bokamoso dipotso tsa gago di utlwagetse re na le mme mamontha motaung re na le rre itumeleng ba hetane re na le mme tokologo mokwena fela fa re boa ba tla araba dipotso tsa gago gone fa mo station sa gago motsweding fm konka bokamoso
o reditse motsweding fm konka bokamoso um dumela rre shabalala nka go thusa yang tota ga ke rete mane ke na le ditlhabi ei gotle fela ke nagana gore ke matshwao wa letsapa la bofelo jwa ngwaga amme fa ke re ka inama gona okay ke tla gona molemo le lekwalo la go ikhutsa malatsi a mabedi gore o fole mogala mmakapa ke ne ke solofetse gore go mo tlhampa malatsi a go fitlha metshameko e 65 fela Ah, dok
go santse go tla nna hdoc ga ke monate le se bogela metshameko yotlhe e le 64 ka tlhamalalo mo dstv compact fela dstv feel every moment ya karetsa sbc 1 2 le 3 Re na le dipuo le ditso tse di farologaneng, fela seo re se eletsang mmogo ke tirelo ya phitlho e e seriti gore bao re ba ratang ba se nne le matshwenyego ape a tšhelete fa nako e fitlha. Tshepa Clientele e go neelang funeral cover ya tlhwatlhwa e e seng ya sepe, e duelwa mo diureng di le 24. SMS-a motsweding go 49233 mme re tla go leletsa. Clientele Life ke inšorense e e dumeletsweng ya bophelo. Mme e tlamela le ka ditšhelete. Dituelo ke tsa ka gale, go na le melawana le dipeelo.
Keng se se go lepeletsang ka jeno? A ke ditlhabinyana le go opelwa? Go swa bogatsu? Dinao tse di fisang? Mathata a seelo sa sukiri mo mading? Se tshwenyege, re go tlisetsa Probetics Capsules. Probetics e na le pinosondia, kalafi ya tlhago e e bonwang ntle le lekwalo la ngaka. segolo jang fa o na le selo se se kwa godimo sa sukiri iponne ya gago gompieno kwa khemiseng e e gaufi nao probetics kalafi ya tlhago e o kobatsang selo sa sukiri mo mading ke nna dr tebogo ga go monate go tshwarwa ke mofukela ka selemo go gotlhola le go ethimola go go sa feleng ga e le wena o o tlhoka avogel ekinafos go tshegetsa masole a mmele le go thibela malwetse a jaaka di-sinus le bronchitis Echinafos e thusa gape go tshegetsa masole go batho ba ba dirisang dipilisi tsa malwetsi a a sa alafegeng. Eivogel Echinafos ke molemo o o thusitseng batho dingwaga di le masome a supa. Ke a e tshepa. Nako ya selemo a nako ya go tshela. Nako ya marugo a makhutshwane le magapu. E ke nako ya go gapa data le airtime. Nako ya go bula selemo go Vodapay. Nako ya go rulaganya dilo tsa gago tsa selemo gore o gape di-voucher tsa grocery le leokwane ngwaga wotlhe. Mo selemong seno ga re batshameki fela, rotlhe re ditshimega. Golola selemo sa gago ka Vodapay o bone karolo ya gago ya 500 million rand

ele ele supa metsotso pele ga ura ya bobedi mo motsweding fm konka bokamoso re ditse tadi e a musa mo motsweding fm le amon mokwena makobedi tšhwabe go fitlha ka ora boraro re na le botsamaisi ba station se motsweding fm mme mamonta motaung re itumeleng bahetane mme tokologo mokwena go tla ka kwano go go araba dipotso tsa gago le go go bolelela gore um re tsamaile jang tsela e fa e sa le re simolotse ngwaga o montšha mo sabc jaanong dipotso tsa gago tse pedi tsa bofelo ba bo ba tsena ba araba dipotso tseo makobedi
dumelang lekoko la motsweding o buang ke moshie one me re kopa mme E re ke simolola ka go leboga bomme fo ke leboge lekoko lotlhe the whole team ke kopa ke leboge gape motsweding F_M as a whole. Nna ntho e ke e kopang mo lona Ke communication. At least ha re ka kry-a communication between the listeners le di presenters. Lekoko la motsweding re le ka leboga especially mme Motau ha le kgonne go tla wena le team ya gago le kgonne go tla le tlo bua le rona re lebogile bye.
okay age
nna ke ne ke re ke kopela gore at least lo busetse thulaganyo ya reke at least for one hour le nine to twelve ya sunday batho lo re bankanye sentle ka kopo nnazo mo batlharos
okay ra leboga um ke tsaya gore re ba hetane ke ena tla tswelelang pele ka dipotso o tla o tla o tla o tla o tla nna ntse o ba neela tšhono ya gore le bona ba arabe se se lebaganeng le bona ke a leboga amon um ke tsaya gore re lebogela mowa wa tirisano mmogo wa go bona seromamowa sa motsweding fm se se gatela kwa pele le ditshwaelo tse o utlwang hela gore di di na le maikaelelo a go bona re tsweletse ko pele ke tla simolola ka drama ya bosigo le di-podcast ke dumela gore mme mokwena jaaka the custodian kgotsa o e leng yena re leng maikarabelo a tsamaiso ya di-digital platforms o tla o tla re thusa go netefatsa gore seo sa diregala ke re tsaya gore go go a kgonega mme mo kwena gore re ka nna le di le di-podcast tsa drama eo ya bosigo mme re tla lebelela kgang ya nako jaaka moreitsi ya kopilwe kgang ya eh, di-voice note alloc- eh, allocation e tshwana le kgang ya- ya megala ga e tsena gore ke ke mmila o mosesanyane e leng gore ga se, ga se, ga se mang le mang o e ka reng ga itaamogala ba kgona go goroga ka tlhamalalo. Mme ke tsaya gore batlhagisi le bagasi ba leka ka tsotlhe tse ba nang le tsone go netefatsa gore ba tsaya bontsi jo ba ka bo kgonang. Mme dipotso tse dingwe tse le ditshwaelo tse ntseng di tla di ntse di lebagane le dithulaganyo tse di fetileng, bagasi ba ba fetileng. Jaaka ke kaile mo mosong, ke rata go tsamaela kgakala le go go baa leina la motho ko pele mme ke tlhagise maikaelelo a rona a go netefatsa gore um content e e rileng kgotsa diteng tse di rileng mo dithulaganyong tse di farologaneng ga moreitse a na le boikuelo re tla nna ga tshe re lebelele re bone gore re re kopanya eng le eng gao kgang ya dipapatso tsa setswana re re lwa kgang eo mo letsatsi le letsatsi mo seromamoeng sa sa rona jaanong go le gantsi re na le go nna le kgwetlho ya gore tse dingwe go na le dilo tse di bidiwang go ke di-late booking um tse di tlebeng di sa gatisiwa ke motsweding go na le di-agency jalo tse di farologaneng tse di tlisang dipapatso mo mo seromamoeng sa rona jaanong se re tlebeng re se dira re tlebe ga re sena go lemoga hela e re ra ba kgogogela e re re ba kgaleme ka mago kwa bogale gore ba sa tlhole ba dira dilo tseo um mme re ke tsaya gore ke ke it's a process eh, ke tsa gore mo ha nako e ntse tsamaya go tla go tla nna ntse go fokotsega mme ha ha moreetsi a kaela tlhoko o tla bona gore go fokotsegile re re lwantwa e letsatsi le letsatsi mme re dumela gore mo nakong e tlang re tlebe re e fentse gotlhelele rre o ne a bua ka kgang ya go tswelela pele ga dipina lebogang sehako a bua gore ga re kgone gore ga re e tsentse metsotso e le mebedi tota se re tlhokang go se dira um ke go kgalemela bagasi ba ba irang yalo gore ga o itse gore pina a na le metsotso e metlhano o bona go setse e le mebedi o bo e tobetsa wa go re bolaisa ka borre lebogang se gago yaanong thupa eo ke tla batlang bo botai ba mm. ntshe mokotla hela ba bone gore ba ba di amogela dithupa tsa bone mme re lebogela gore o bo kgonne go lemoga seo kgang ya communication re tla netefatsa jaaka re dirile mme mamontha o ne a bua ga ne re dira kitsiso ya diphetogo tsa gore manena wa go nnang gore tle go boa gape re tla go utlwa gore le utlwa jang maikutlo a lona keng dikakanyo tsa nyena keng eh, re tle re kgone go tswelela pele ga ke tsime mokwena kgang ele ya konka 60 ee ke a leboga um ntate bahetane um ke kopa gore moreetsi a nthomele um email mo addressing e mokwena ta at sabc co za m o k o e n a ta for tifo tokologo at sabc co za ke kopa maitshwarelo ka lobaka lo lo go tsereng gore o o fitlhele price ya gago but will work on it and then um ke supporta se rre baetana se buileng um re tla podcaster drama go a itumedisa go itse gore bareetsi ba rona ba mo dinakong ebile ba elelelwa gore go na le gore ga o misitse something o ka e thola mo podcast ke itumetse ebile ke rotloetsa gore le ba bangwe ba itsise ka lona lobaka le and then um ke bone molaetsa wa di-calendar and posters on facebook bareetsi we are live on uh, facebook as it is um di-calendar di, di di fitlhelwa gotlhe lele ke but the problem is that we can't print 3 million calendars so at this point di re tlo zama gore re ka bojotlhe gore re re fe batho ba le bantsi ka mokgwa re ka kgonang ka teng and if di fedile re entse le di-posters because we know the main main reason batho ba ratang di-calendar tsa station is because ba batlo go bona bagasi ba ba mo stationeng so then we did a resolution ya gore le If o batla go bona Amon a le mo nosi, re na le poster-a ya Amon, re tla go romela yone. If o batla go bona mokopi, re na le poster-a ya, ya, ya mokopi. So, o ka, o ka um, sendela email mo mokwena ta at sabc dot co dot za. Ke tla go romela di, ke tla go bolela gore o thole kae di-poster tseo. Ka, ke kopa re tlhaloganye gore because of na, because of tšhelete e, e, that involves printing, ga re kitla re kgona go printer tsotlhe, kana, ka, I mean, tse, tse three million.
okay eh tla re tla re tla re tla re fela eh ke a leboga mme mokona eh tla re fela re fedise dikgang fela fa re boa ra bo re nela mme mamontha mo taung tšhono ya go ya go bua a garele ra bo re garela rotlhe pele re tsena mo eh, kgaisanong ele ya tebones e le ura ya bobedi mo godimo ga tlhogo mo motsweding fm konka bokamoso ke nako ya dikgang
sabc news re ikemetse ebile ga re tse letlhakore dikgang mo motsweding fm
ke a leboga amon madume moreetsi ke malutu buseng dikgang ke tsa ura ya bobedi mo motsweding fm Moruni Kakaretso Tsakane Maluleke a re dimmasepala di kolota kantoro ya gagwe madi a boruni a a fetang diranta di le bilione. O senotse se ka nako ya kopano le komiti ya Palamente ya Moruni Kakaretso. Maluleke a re dimmasepala dingwe tse di sa dueleng ke tse di mo seemong se se tlhobaetsang. A re kantoro ya gagwe ga e kgapele thoko kgonagalo ya gore e ka tsaya dikgato tsa semolao kgatlhanong le bao ba sa dueleng go ba pateletsa go dira jalo.

isitswe ko kgoto eh, mo three yearseng but ga o tsamaye o lebelela gape mo three yearseng eo from two thousand one up to two thousand six ne ntse go na le di-investigation tse ne di diriwa ka marapo a e leng gore the police investigator o buile gore there was a piece of cloth within the scene e ka yang gore marapo a ke a patient mme o buile gore setlhako se ke sa monna ka sa sa seven dilo tseo di le pedi tseo di ne di kaya gore tota-tota marapo a ke a garre Tota yo ke mojalefa Makinye. Kgabagare, sebueledi sa Lefapha la Boitekanelo mo porofenseng Tebogo Lekgethwane a re go sweditswe gore setopo seo go dumelwang e le sa ga Makinye se epololwe. Tshwetso e e tsetsweng sešweng jaana ke gore go epololwe mabitla otlhe a batho ba ba sa itseweng a e leng gore a fitlhile ko mabitleng a ko Lichtenburg a e leng gore go tsewa gore ke a a fitlhilweng ka nako eo go ya ka direkoto tse lefapha le nang le tsona le ba moshara ba nang le tsona mme maikaelelo ke gore go batliwe mo teng di-items tse e leng gore di ne di um fitlheletswe ka nako e setopo seo se neng se tsewa ko um thusong hospital premises mme go ya ka ba rona ba forensic um go na le netefaletso ya gore di-items tseo go ya ka durability ya tsona di tla fitlhelwa e le gore di santse di le teng ke tsona tse di tla kgonang gore di golaganye gape le masaledi ao. Mmueledi mo kgetsing ya ga Tshegofatso Pule o boleletse kgotlatshekelokgolo kwa Johannesburg gore kgotlatshekelo e nngwe e ka fitlhelela tshwetso e e farologaneng mabapi le go bonwa molato le go otlhaiwa ga ga Ntuthuko Shoba. Shoba o ikgolagantse le kgotlatshekelokgolo a lopa tetla ya go ikuela go bonwa molato le go otlhaiwa. Shoba o otlhailwe botshelo botlhe kwa kgolegelong tebang le go rulaganya polao ya lekgarebe la gagwe Tshegofatso Pule. Pule o na le dikgwedi di le robedi a imile fa

Re digela kgaso eno ka kgang e kwa setlhoeng mo ureng eno. Moruni Kakaretso Tsakane Maluleke a re dimmasepala di kolota kantoro ya gagwe madi a boruni a a fetang diranta di le bilione. O senotse se ka nako ya kopano le komiti ya palamente ya Moruni Kakaretso. Dikalo tsa ura eno ke Maluti o buseng tse di latelang ke tsa ura ya boraro mo Motsweding FM.
sabc news re ikemetse ebile ga re tse letlhakore dikgang mo motsweding fm
e le metlhano moraga ura ya bobedi mo motsweding fm konka bokamoso re santse re na le botsamaisi ba station mme mamonta motaung business manager inland combo re itumeleng ba hetane motsamaisi wa dithulaganyo mo stationeng sa gago le mme tokologo mokwena e leng motsamaisi wa gore ba batsa eh, mme ba se ba arabile dipotso eh, re itumeleng ba hetang le mme tokologo mokwena mme mamonta a ke itse gore ko bofelong o ka batla go garela jang pele re ka tswalela puisano e ya rona gompieno ke leboga amon ke rata fela gore ke ke bue le moretsi gore wa tseba ga motho a resigna a re fa lengolo a hlalosa mabaka a hae ga re na maatla gore motho

mhm. ke batla go tshwaela tabeng ya dipina tse e bapalang eh, two minutes e be pina ya kgaoa um ke poor planning ya di-presenter tsa rona mme ntho eo le rona um ke tlhoba boroko go rona gobane e re setisa pina tsena di a ratwa empa ha motho a sa etsa planning e nepagetseng e ka se re o bona go setse two minute minutes o bo bapala pina ya five minutes jale ke a tseba ntate bahetane o tla o tla nna bue le di-presenter tsa rona um ke poor planning a the letlhakoreng la ho fetola di-program re tla nne re etse jalo re ikamagantse le dipheto tse re tobileng jalo ka station empa go fitlhela gona jwale station sa rona motsweding ke station se ntseng se sebetsa gantle jalo ka ke tlhalositse ebile re ntse re leboga thekgo yotlhe

le di-presenter kapa eh, le batho ba e leng gore ba on air jale ke ntho tseo re ba rutang tsona re a ba bontsha gore research e re tjena ga re ikamaganyeng le tsona pu research e re batswana ke batho ba ba ba ba ikgantshang ka puo ya bona ga re lekeng go go bua puo e nepagetseng ke dintho tseo re dulang re di bua ka nako tsotlhe empa go fitlhela ga jale um ke rata gore phetogo ga se ntho e, e, e bonolo go mang kapa mang empa dinako tseo re phelang go tsona di hloka gore re ikamaganye le tsona ga re na boikgethelo empa re tla dula re tiisa gore motsweding e ba statene sa rona sa puo ya rona ya setswana go fihlela ditlotlotlotlotlolwana tsa rona ba nne ba tsebe gore puo ena e bohlokwa ka gare naga ya aforika borwa

ka black friday eno re e tshola e le 100 ke sone seo re nnang re boina ka mtn pulse jaanong bona mokgobo wa 100 megabytes mahala gonne ee gonne re mo go mtn pulse klipa yotlhe ke var fetogela go mtn mme o diale star 411 hash go joina mtn pulse o iponne ya gago gone jaanong bona eo le disolo tse dingwe mo go made for you jaaka 100 gigs ka 2 klipa e bonne yone ke ya ba ba ka fa tlase ga dingwaga di le 25 fela go na le melawana le dipeelo mtn
supermarket e kgolo go gaisa mo aforika borwa e go tlisetsa tiragalo e kgolokgolo ya ngwaga ya ditshomarelo ke malatsi a mane a black friday kwa shoprite go tloga maabane go fitlha la matlhatso ono fela somarela go fitlha go 50 percent mo disolong di tshwana le 500 gram sunlight laundry bar ka 16 ranta fela le dithini di le nne tsa 410 grams cool baked beans ka fothiranta fela malatsi a le mane a black friday 24 go fitlha di 27 tsa november kwa shoprite fela Fort Marico, 89.2 FM.
ga ke itse gore stegeniki seabo se re dirileng fale eh, technology e na le gore tshwara ka diwashene go siame mme ke ne ke re ke leboge ke leboge mema monta motaung eh, business manager inland combo ke leboge eh, re itumeleng ba hetane motsamaisi wa dithulaganyo mo stationeng le mme tokologo mo kwena motsamaisi wa gore ba batsa ka nako e ba itsereng go tla ka kwano go bontsha moreetsi tsela go tla go dira gore a tlhaloganye gore diphetogo tse di le teng eh, di tsamatsamaya jang go fitlha ga jaana le gore go ya ko pele re tla tsamaya jang ke a lebogatlhe re ba hetane o ka e garela monate ehe ke ke a leboga amon ke tsa tšhono e ke leboge moreetsi wa seromamowa se setona sa setswana mo lehatsheng motsweding fm gore e be ya re neile tsebe e be re nnile le tšhono ya gore re ka aroganya dikakanyo tsa go bona um seromamowa se se tsweletse ko pele mme ke ke tseye tšhono e gape go raya moreetsi ke re tswelelopele le kgolo ya seromamowa e ikaegile ka maphata a le mantsi thata a e leng gore re tla tswelela go kopa gore ga o na le dikakanyo di se ka helela hela mo moweng ha o ka re kolopela email email address ya ka ke bahetane ir at sabc co za b a h e t a neir at sabc co za go romela dikakanyo tsa gago mme mmogo ke dumela gore ga re dirisana sentle re ka bona katlego ya ya seromamowa sa rona sa, sa setswana mme tokologo mokwena ke tla go naya metsotso wa gago le wena o tswale eh, pele ga um makgwebedi le e bone ba ba signa exception report ke a leboga itumeleng ke re leboge bareetsi ba rona ba motsweding fm tshegetso e ba dulang ba re fa yona ka nako tsotlhe ke re ba ba seka fela moya um if ha ba- ha re tle ko ba- ha re ba fitlhele ko ba dulang teng re teng mo mafaratlhatlheng a social media re teng mo um different platforms a ru- a re bonaneng gone Re- eh, re na le campaign ya sama o re bone re go bone re tlo tla re tlo go etela mo o dulang mo teng um re kopa gore o ntse o dula re tshegetsa ka nako tsotlhe um a me a kalo ke a leboga a utlwage ke lebogile tlhe tlholang sentle re tla kopana gape mo nakong e tlang pula e
halleluja lesome le boraro moraga ura ya bobedi mo motsweding fm konka bokamoso re feta ka fa e tla re fela fa re boa The Debonair's Triple Decker Topped Feature mo stationeng sa gago. Motsweding FM nna o reeditse re raletse naga re phukaletse mo moweng mo sealemoeng sa gago 87.9 o fitlhele go 107.9 fm dstv audio bouquet 809 mo websaeteng ya rona motsweding fm co za tobetsa mafaratlhatlha boitapoloso facebook twitter instagram at